ndinoziva kuti mukugarisana mudzimba imomo mumusha tinotopa vana mazita zvichibudikidzawo nemabhururu atinoyemura kuti oka ndakukupa zita rabhururu wangu ndakukupa zita rambuya Ara sekuru anonge asazita ka uyo. so after this so ndobva ndavhura mafone lines tichibvunzana zvedu tichimboindarakita nemafanzi edu manje

kana kuti chii
zvinhu zvekutongoona pakurara kuti vanhu vazhinji vane mazita evamwe vanhu vangava varipo vari kurarama nhasi kana kuti vakararama munguva kumasure uko zvikuru mubhaibheri saka ndopandikabva ndanyatsozoongororawo kuti um, mazita aya ka mhm. unogona kupa zita rehama yako wapa zita rehama yako pamwana eh. asi chimwe chandikaona mazita emarombo chaivo chaivo eh. haapirwi vanhu ana ndaizivei eh, haapirwi vanhu vanhu havatodi murombo wemudzinza hakuna anomu pazita haana sazita kazhinji kacho vanhu vanopa vanhu vavanenge vachiyemura upenyu hwavo okay. saka ndokwanisa kubvunza kuti haonaka imi muri kupa vanhu mazita evamuri kuyemura upenyu right. zviri kuzofanana here zvaiita munhu iyeyi nemwana wawapa mm -hmm. so kana zvisiri kufanana chakangokutadza hako kupa chiro ramukoma vasina kana mari havo chii mm -hmm. wakatsvaga ane mari mwana wacho hana wazozviita wakapa zita remunhu anogona zita rekunzinza uye haatokwanisi haakwanisi zvakanyanya sakura kuti hapana pazviri kufanana zvakatopesana e, vamwe ndokutotora mazita ayo mari mubhaibheri ana david anoita mm. wazoona zvinenge zvakuzoita munhu wacho mani zvapesana hazvisi kuenderana nyanyisa chaizvo chaizvo vamwe vakatonzi ana tapfuma but ukatarisa ndiye munhu anenge aine nhamo iri serious saka ndozoona kuti hangu ah, inini pamazita kana ndikatozopa hangu ramukoma wangu kana rasisika eh. nditori right nyange akatadza kufanana navo pa pazviitwa asi ndinenge ndichitodaidza zita rasisi wangu paari ndo chinhu chikuru chandiinacho saka ndozvaitaurwa nyaya kuti haa pamazita apa haasi kudaidza tine shungu mm. unotonzwa munhu achiti tapfuma takunda tadii asi hapana chiri kukundwa madhifitsi midzimidzi wakundwa asi takunda ndiwakundwa eh, ndichitarisa inini mukoma alfred mayouth zviri kwese senyika havari kurwisana nekutorwa nekushandisa apo zvinodhaka imi ndichitarisa muri kansela wewadhi chii zviya wadhi 3 eh, iconstituency ipi
hurungwe east right kuhurungwe east uko ndokwaona rebwani zviya kanga usaru kanga usawi usaru okay kanga usaru e, vanoto imi muri kanzila zvakare munotomboita maprograms ekukonchentaizawo mayouth edu e, kuti asatore nekushandisa kwezvinodhaka sevaimbi zvakare tichiita samharidzo zvamunoimba izvi zvinobva pazvinhu zvinoitika here munoroteswa nasekuru nzou here zvinobva kupi ya zviri kubva mutsika nemagariro mm. mukurarama kwatinoita unoona kuti ukangova mazviri munhu akangotaura one chiro ipapo wakutoexpanda kubva pachiri chawaona kana chawanzwa ndomatinonyanya yekutora namonika aninano andirodzwe handisati ndambodzwa nzi amusati marodzwa mm. zvinongouya mulifestyle zve mumararamiro yeah atinoita aya atinoita zuva nezuva semuimbi ndichitarisa kuti muri kanzela wewadhithiri kuhurungwe east constituency yes. e, muri mudhumeni zvakare sure. mune rimwe basa futi ramunoita muri muimbi zvakare munozvibhalansisa sei zvinhu izvozvi zvitatu zvimwe four kana kuti five izvi eh, tisingada kunyepa iripo nguva yazvinoclasha eh, pano pamwe paunosvika kuona kuti ah, ndaita mushoma manje dai nda ndiri tuka ndingadai ndamboenda kune uko ya pamwe pacho zvinomboti kune uko nombochidiwa sika zhinji unofanira kutogara une shejo yekutoedza kuti ubhalansise zvinhu zvako kwese kubva pashejo ii alfred nzira masanga ana maneja here nokuti Tataura nyaya yekutora kuimba sebhizimisi. Yes. But anofanirwa kunge ana managerwo anomhanya mhanya kutsvaka mashows nokuti hazvifanirwa kugumira mustudio ka izvi. Zvofanirwa kugumira e, kune mafanzi vanobikira ka mutakuna nzwayo through mashows. Alfred Nziramasanga ana manager here uyezve kumashows uko zvakamira sei? Eh, mamaneja aripo but hatisati tatanga kuda kuita nyaya yemashows nei eh, eh. Ah, ah, mire musati maenda ikoko mamanagers muna aripo hamusati matanga kuda kuita mashows why nyaya iripo ndeyekuti chekuridza ndo chinofanira kutanga chavepo chekuridza usati waenda kushow show ine chekuita nekupefoma live okay. uchiridzira vanhu zvinhu zvako e, 90 percent ezvinhu zvaunoridza pashow zvinofanira kunge zviri zvako okay so ukati uri kuenda kushow uri kudubuka pungwe yese yevanhu vazokuona uine three masongs unorohwa nemakeni kuma 10 10 11 wapererwa nezvekuita saka chinhu chekutanga alfred anofanira kutanga aita masongs akaita sei akawanda ndo zvandikatoudzwa netimu iroro randinoshanda naro kuti uri kuona chii ngatimbopushai tosimudza masongs oita se owanda mm. tinofadzwa chaizvo kuti ukuuya vakawanda vakatidaidza but takaita ten down mashows vaya kwete nekuti taisada kuenda mm. kana kuti tatisina kugadzirira asi zvekunovaitira ndo zvakasipo zvakawanda atomboromwa chirwa macopyrights ii kuti pungochiridza zvinhu zvevanhu chete ah, hazviiti aiwa iwa zita rako manje unozonza ani ah. zita rako rinozonzi ani uchiridza zvavamwe chete unonzi ani